Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, déi éischt fir 26. Ech hunn de Jaan hei vu One Shin, ech hoffen ech hunn dat elo richteg ausgeschwat. Alles gutt. Well dat wär elo meng éischt Fro gewiescht. Schwätzen ech et richteg aus? Mee dat schéngt jo ok ze sinn. Wan Chin. Wan Chin. Däerf ech dann och direkt froen, well fir déi Leit dobaussen, déi dat vläicht nach net wëssen, Wou kënnt deen Numm hier? Ass en Anagramm vu mengem Familljennumm. Ok, ech hat mer elo vill méi eppes Banales virgestallt, mee ok. Ass en Anagramm vu mengem Familljennumm, fäerdeg. Ok, cool, cool. Meng Fro ass beäntwert. Mee nee, cool, dass de. Also ech hunn meng Buschtawen duercherneegeheit an. Dat ass dobäi rauskomm. Ok, ok. Cool. Nee, dat hat ech elo wierklech net geduet. Ech hat mer elo wierklech esou, ok. Et ass op jidde Falls näischt Weltbeweegendes. Et huet keng rise Bedeitung. Dat ass dobäi rauskomm. Voilà. An ech hu fonnt, fir e Bandnumm muss et e bëssen unique sinn. An et sicht jo e bëssen no, datt net grad 23 Bands och esou heeschen. An dat war net de Fall. Also hunn ech geduet, ok, dat ass dat Richtegt. Ech mengen ke keng eng. Ech hat eng Kéier gekuckt aus Fuerwels, also net an deem Milieu op jidde Fall. Nee, also nee, ech mengen net. Gutt. Mee cool, dass de der Zäit geholl hues, fir dat hei ze man. Merci, dass de mech gefrot hues. Ëmmer gären. An ech hat do e bësse foréiert, well ech hat net d'Schold fir ze man, mee ech hu mech do e bëssen am Datum giet an do war e bësse Saachen dotëschent komm. Mee mir hunn et, mir hunn et gepackt. Mir hunn et hikritt. E bëssen iwwer Wanshin an iwwer dech an natierlech och fir déi Leit, wou en Remo kennen. Ech mengen, du bass jo keen Onbekannten an der lokaler Ja, Metal Zeen, ech ka voller Stolz behaapten, ech war grousse Fast Friday Gänger an ech, ech, ech soen elo mol mengem Point de Vue, ech hu Fast Friday, Ex in Fairies, Clean State gesinn, dat waren esou, wow, d'Helde, weess de, vu menger, net dass mer elo grouss, groussen Altersunnerscheed hunn, dat wëll ech elo net soen, mee, mee op wéi hues du eropgekuckt, wéi s du ugefaangen hues? Daft Punk. Ganz kloer, also wann ech lo zeréck denken un déi Zäit, also wéi s de och scho sees, Ex in Ferris natierlech, also méi Defdump, déi si jo nach eng Kéier e puer Joer méi al an waren och d'Virreider am Fong geholl aus där Zäit, déi verschidden Dieren opgemaach hunn, déi ugefaangen hunn a Caféë Concerten ze spillen, och selwer Caféë gesicht hunn, fir aktiv kënnen ze spillen, déi. och als éischt Band op méi anere Locations hei am Land gespillt hunn, Kulturfabrik, do war nach deemno d'Schluechthaus, nach anescht, mee och Atelier an Rockhal deemools, ech mengen als Opener vu Korn an esou weider. Ech mengen si hunn vill Dieren opgemaach an och international an dofir natierlech war dat eng Band wou s de erop gekuckt hues, déi natierlech herno och privat kenne geléiert huet an ass si mat hinne grouss ginn, du bass op all hir Concerte gaangen, ech mengen dat war. Dat war einfach esou, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat, ech hunn zumindest dat mol deemools esou empfonnt. Ech ginn dat éierlech zou, ech menge ech hunn dat och schonn hei gesot. Ähm, D'Afdamp war mär dee Moment, wou ech ugefaangen hunn do ranzekommen, e bëssen ze ze krass. Et war, ech menge si waren elo, wann ech zeréckdenken, e bëssen, Virun hirer Zäit mat deem wat se deemools gemaach hunn a se hate vläit net genuch Crowd fir dat wat se geliwwert hunn. Jo, also ech hunn déi haart Schinn ëmmer gäre gehat an och hiren éischten Album Hemcourt a sou voll gelauschtert. Wat fir mech eng Anekdot ass, dat ass datt. mäi Papp och Musik mécht oder gemaach huet, besser gesot gemaach huet, an hee selwer mat senger deemoleger Band mat Deft am zesumme gespillt huet an do war ech nach relativ jonk an do hunn ech him dann CDe matginn, ech gutt hei wann s de mat hinne spills, well et war dann heiansdo ze spéit fir mech, dann léiss d'Jongen ënnerschreiwen. Voilà, dat dat war am Fong geholl esou sinn, also dat war also eng kleng Anekdot fir ze soen, maja si si e puer Joer méi al a mäi Papp huet nach huet och mat hinne gespillt, Voilà, dat war schon äh, relativ witzeg, ja. Eng Generatioun u Ben scho bal. Ja, ja, absolut. Mei ja, an dann, ja, du bass mat deene grouss ginn, ech si mat Fast Friday grouss ginn, an äh, ja, lo mëss du deng eege Schinn, säit äh, een, zwee Joer, ginn ech emmer sou, wou eppes dobaussen ass. Ja, äh, dat huet sech iergendwéi sou erginn, duerch verschidde Liewens... Äh, Wéier, wéi, wéi se ebe sou gaange si wéi se gaange sinn. Äh, mhm. Ech mengen, ech hat perséinlech mat der Musik, No Fast Friday relativ ofgeschloss. D'accord, ok. Also ech mengen ech hat puer Bands, Fast Friday ass jo vläicht déi mat deene wou ech am meeschten ënnerwee war, och fir déi Leit wou Neometal, déi Zäit wou Numetal gelauschtert hun, war Shortcut mat war ech och ënnerwee an och nach mat mam David vun Eternal Tango bei Silence Is Welcome an voilà, also do ware scho verschidde Bands, mee mat Fast Friday war ech natierlech am meeschten aktiv. A wéi dat, wéi mer dunn decidéiert hunn, datt et eriwwer wär, hunn ech gëtt, Okay, elo mëss de mol méi lues. Ech hat, ech hunn zwar nach ëmmer lénks a riets e puer Saache gekniwwelt, mee et ass ni méi eppes zustane komm. An iergendwann enker hat ech och e bëssen d'Hoffnung opginn an du hunn ech dat ganz si gelooss. Ech hu mech op aner Saachen, wéi jidderee wann e méi al gëtt, konzentréiert a sengem Liewen. An dunn virun e puer Joer, do hunn ech geduet, ah, fir déi nei Saachen misst de awer emol eng Gittar kafen, wou s de méi déif stëmme kanns. An dunn hunn ech déi kaf an hunn ech ugefaangen, hunn ech geduet, ah, hei, maja, lo wier Zäit. Cool. Dat ass virun allem, also ech krut dat elo vun engem natierlech ganz Point de vue extérieur mat, du hues et annoncéiert iwwer d'Social-Media-Plattformen an du hues Reels geschäert an dass sporadesch weidergaangen. Schonn do war esou e Movementum do an dat huet bis zum Release eebe vum vum Album war voll voll aktiv dobäi, soe mer esou. Jo, dat war och, wéi soll ech soen, e bësse geplangt. Dat heescht, ech sinn och privat 15 Joer net op soziale Medie gewiescht. An fir Musek leider ze promoten hautdesdaags, ass Social Media leider eppes wou een bal net ronderëm kënnt an do hunn ech mer geduet wann s de dat mëss da mëss de et och e bësse richteg well ech fannen et ëmmer schued wann ee Musek mécht egal ween egal wéie Genre an dann geschitt awer soss näischt an dann verléiert déi Musek sech iergendwou am Näischt an et huet een immens vill Häerzblutt an d'Musek gestach. An et stécht een awer net vill Energie an aner Saachen. An dann ass et immens schued, dat erausbruet ze hunn an et lauschtert keen. An ech si mer sécher, datt et esou vill mega Bands ginn, déi mer einfach net kennen. Jo, dat ënnerschreiwen ech direkt. Effektiv, et ass effektiv schwiereg, onméiglech wëll ech elo net soen, mee. Zimlech do drun fir ouni Social Media do. Da muss de aner, da muss de eng aner Strategie hunn. Et muss jo net onbedéngt dat sinn, mee da muss de iergendwéi, fannen ech, dech anescht opstellen, wat sécher och méiglech ass. Da muss de vill live spillen, vill touren an dann geet dat bestëmmt och. Voilà, dat ass fir mech ebe keng Optioun an voilà, ech hunn dat esou geplangt. Voilà, elo muss ech éierlech soen, datt ech och, wéi s de wahrscheinlech och gemierkt hues, e bëssen zeréckgeschrauft hunn, well dat ass och elo net dat, wat ech am léifsten maachen, mee et gehéiert dozou. Jo, jo, jo, dat ass wouer. Ech mengen, mir si elo hei natierlech, fir och iwwer den Album ze schwätzen, dee ganze Prozess Self Transformation. Ech mengen, den Titel schwätzt fir sech, gell? Dat ass, ech gi mol dovunner aus, och vun de Song-Names a vun de Lyrics hier, Dat ass däi ganze Liewensgang u sech gemëscht mat. No, dat ass net mäi ganze Liewensgang, dat ass am Fong geholl, géif ech soen, elo déi lescht, lescht zwee, dräi Joer am Resumé, well ech am Fong geholl dat mat der Musek, ech hunn Musek gemaach, wéi ech jo déi Gittar kaf hunn an, an meng Kollegen, wou, wou ech Lidder geschéckt hunn, hunn ëmmer gesot, Ei, maach eppes draus an, ah, ech gesot, ah komm, nee an, wéi gesot, Duerch verschidde Liewensinformatiounen, wou ech kritt hunn, hunn ech gëtt, ok, lo oder net. An du hunn ech dat ganz am Fong an den Lidder veraarbecht. Voilà, dat war am Fong esou wéi eng Befreiung an voilà, an do ass deen Album zustane komm. ech wëll net soen, datt e Konzeptalbum ass, deen ass eben noutgedronge sou zesumme komm an ech hunn dat och gemaach, well et weess jo ni wat geschitt, et lieft een net éiweg an dann ass dat dobaussen an dann huet ee fir ëmmer eppes wou d'Leit kënne lauschteren. Ech mengen et sinn jo elo aner Museker, déi leider nemmi ënnert eis sinn hei am Land, wou ee frou ass wann een un si denkt op enger Bün a wéi eng Musek datt se gemaach hunn an ech fannen dat ass, Eppes, wat ee fir d'Liewen huet, fir un déi Leit ze denken. Also hunn ech och dee Moment iwwerluet. Dat war dann d'Approche, fir generell dee Schratt ze maachen, fir eppes dann opzehuelen. Genau, genau. Deet sech just u, also elo e bëssel am Detail, du bass, du hues alles selwer geméi och um Album oder war do nach, ech mengen do war awer vill Colab och dobäi, wann ech richteg gesinn hat? Jo, also wat Gesang ugeet, ass alles Colab, well Ech wollt net sangen, well ech fannen fir international kredibel ze kléngen muss een einfach e Bommesänger hunn, an dee sinn ech net. Ech mengen et muss een sech einfach selwer heiansdo agestoen wat ee kann a wat een net kann an ech weess datt ech bei Fast Friday war dat ok, mee dat geet hautzdags well et weltwäit op Spotify ass et jo egal vu wou datt d'Band ass, muss een einfach international, also muss een de Gesang muss einfach top sinn fir iwwer Waasser ze halen. Soen mer esou, et geet net méi duer. Voilà, an ech hunn ëmmer gesot, aplaz hei elo all Drëtten ze froen, géif ech einfach sichen, fir een ze fannen, wou mat mär wëll zesummeschaffen. An déi Leit hunn ech am Fong geholl fonnt, déi wierklech oppe waren, déi gewëllegt waren, déi motivéiert waren, déi professionell waren, fir mat mer dat Ganzt op d'Been ze kréien. An ech wäert hinnen ëmmer dankbar sinn. Also dat kann ech net anescht ausdrécken. Ok, nee ech also ech hat lo geschwuer dass du zum Deel och drop gesongen häss. Nee ech hun ech hun also Haaptgesang sin ni ech. Ok ok erstaunlech dat dat ass ni ech well ech wëll dat och bewosst net méi maachen wéi gesot well aner Leit dat definitiv besser kënnen. Mhm jo ok dat vun der Erklärung hier mécht dat dann och Sënn ne. Voilà de Rescht ass vill ech mengen hautdesdaags mat der moderner Technik kann ee vill programméieren dat huet mer Dieren opgemaach déi ee virun Joren net hat. Mhm Soss wär dat och guer net méiglech gewiescht. Jo. Mä du hues am Fong och déi zwee da lo effektiv déi zwee gesinn. Du hues zwou Phase gesinn, wou hei zu Land oder wéi hei zu Land d'Musek, bis de kanns promoten, bis de kanns Musek selwer schreiwen. Do si jo awer schonn, net Generatiounen, awer genuch Joren dertëschent, wéi s de selwer sees. D'Technologie ass extrem an d'Lut gaangen. Mir kënnen ganz vill hei, wéi ech och, hei am Raum maachen, bastelen. Dat, hëlleft dat da méi oder generell Mengs de dat hëlleft de Leit souwisou méi einfach de Schratt ze woe fir ze soen, ah ech hunn eppes wat ech wëll an der Musek ëmsetzen, mee ech weess net genau wou ech soll ufänken, mee ech hunn u sech alles ronderëm mech wat mer hëlleft? Also ech fannen dat muss ee sech natierlech als Museker bewosst sinn, datt een eben do muss an déi Programmer e bësse raklammen, datt een dat Informatescht beherrscht, awer wann een dat beherrscht mécht dat engem einfach immens Dieren op an ech mengen datt jidderee kann eng Demo hautdesdaags ophuele wat virun Joren net méiglech war. An jo, dat mécht einfach, et muss een och net méi de klassesche Wee vun, ech huelen elo e richen Amp op, mee do ginn et elo déi Amp-Simulatiounen. Voilà, et gëtt och vill professionell Bands, déi programméieren d'Batterie. An déi huele se nëmme op einfach, well de Zäitopwand méi kleng ass an och de Käschtenopwand méi kleng ass. De Batteur spillt dat dann herno live, d'Leit gesi guer keen Ënnerscheed. Et ass och keen Ënnerscheed méi, et ass ebe just programméiert. Dat mécht. Villes méi kuerz. Ech mengen do muss all Band bësse fir sech decidéiere wat se wëlle maachen. Ech mengen et sinn Leit déi einfach oldschool dat wëlle maachen, da sollen si dat maachen. Dat ass absolut fannen ech super. Natierlech ass dat mat vill Zäit a vill Käschten verbonnen. Natierlech. Elo punkto self transformation eng Kéier wann een elo kuckt, ech mengen ech hunn ech hunn den Album jo och méi wéi eng Kéier gelauschtert d'lescht Joer. Och elo nach dëst Joer, muss ech soen, effektiv, éier mer dat hätte gemaach hunn, fir e bëssen d'Mémoire ze rafraîchisséieren, dass extrem vill Nostalgie dran, am Sënn vu wann ech elo u meng Metalcore Days, vläicht och deng Metalcore Days zeréckdenken, do ass eng gutt Mixtur vu modernem Metal, awer, awer, awer och, dass, wéi gesot, deen Hoerfuedem do, dee roude Fuedem vun Nostalgie, deen dech iergendwéi duerch de ganzen Album schlängelt, dat ass awer. Ech mengen dat dee dat dee Kommentar krus de méi wéi eng Kéier. Dat weess ech elo, also ech kréien net esou vill Feedback, muss ech éierlech soen, also esou esou konkrete Feedback. Ech kréie gesot, ob et gutt ass oder net gutt ass. Ech mengen, dat ass eeben jidderee säi perséinleche Choix. Perséinlech sinn ech guer net objektiv. Ech ka just soen, datt ech, datt sech dat, wat ech lauschtere, sécher erëmfënnt an der Musek. Jo an déi Bands wou och elo aktuell sinn hunn sech jo och vu Saache präge gelooss wou si gelauschtert hunn an dat war eben de Metalcore vun den 2000er, deen alternativ alternatéiere Gesang vu Jäizen a melodesch Parts an och op der Gittar voilà. An dann natierlech modern Influenze mat ganz vill elektronesche Spillereien, lénks a riets. Ganz vill Synth ass jo elo Net elo, mee dat hëlleft ganz vill dozou bäi, fir Layers anzebauen. Dat hëlleft, fir. Wann een net esou gutt Gittar spille kann, hëlleft dat heiansdo, puer Saachen ze vereinfachen. Jo, jo, jo, dat ass richteg. Mee jo, wéi gesot, ech hunn et extrem nostalgesch fonnt an jo och zum Deel dann ëmsou méi interessant, et no vir ze hiewen, well effektiv elo, wéi kriss de, ech mengen, de But vun deem Projet ass jo net nëmmen, fir dech eng gewësse Katharsesch ze goen an ze soen, Ech hunn esouvill wat ech verschaffe wëll. Wéi, wéi bréngs du et un d'Leit? Ech mengen dat ass hei trotzdem Social Media hin oder hier. Wär dat elo zum Beispill e Projet wou s de géings soen, vläit net direkt, mee kanns du dat live emsëtzen? Wéilts de dat live emsëtzen? Also et kann ee sécher live emsëtzen, mee ech wëll et net live emsëtzen. Dat ass fir mech ganz kloer, well ech menge fir vill Museker ass live spillen den absoluten Höhepunkt vun hirer ganzer Aventure a fir mech ass dat bal den Déifpunkt. Ok. Well dat, ech sinn en extreme nervöse Mënsch an ech mengen elo um Härte viru mat Fast Friday jo dee Comeback Concert an dat huet mer enke gewisen, datt déi Zäit fir mech eriwwer ass. Ok. Also dat huet mer ganz kloer gewisen, datt ech dat fir mech net méi wëll an datt, also datt. An logistesch, hautdesdaags, wann ee wierklech wëll professionell mathalen, gëtt, ass dat esou en Herkuleseffort, dat ëmzesetzen. Do brauch een, also wann een dat richteg wëll ëmsetzen, also ech mengen esou Bands wéi hei am Land Parity oder Miura, déi dat alles perfekt ëmsetzen, déi wësse wéivill Aarbecht datt dat ass. An déi Aarbecht doen ech mer net un. Ech verstinn dat och, gell, also. Voilà, fir mech soll dat ëmmer Spaass bleiwen a fir mech ass Spaass doheem am Keller. mat der Gittar ronderëm ze wurschtelen. Wann eppes dobäi erauskënnt, gutt, wann net, ass net schlëmm. Dat heescht, u sech ass Wanshin, et ass definitiv, et ass, et war un der Zäit dat ze maachen. Du gesäis et awer, wann ech et richteg verstanen hunn, net elo als den Höhepunkt elo vun denger musikalescher Karriär, kann een dat esou soen? Ech weess net op ech dat géif, also Fast Friday ass an och déi aner Bands wierklech schonn, also dat huet mer, dat huet mech déi Zäit war dat mäi Liewensinhalt. Voilà, dat heiten, dat ass net mäi Liewensinhalt, dat sinn aner Saachen a mengem Liewen, wéi meng Famill oder esou. Dat heiten, dat ass Spaass an ech hoffen et gëtt nach eng zweet Ronn. Ech sinn an der zweeter Ronn amgaangen ze feilen. Voilà, ech wëll der net ze vill verroden. Em Gottes Wëllen. Voilà, jo, also sou laang wéi et Spaass mécht. Jo, et gi Momenter, wou ech soen, elo brauchs de eng Paus. An da maachen ech eng Paus. Jo, wann s du net gebonne bass, ass dat an där Hinsicht dat bescht, de beschte Choix, wou s du kanns maachen. Ech kann dat maachen, wéi ech Loscht hunn. Wann een, gutt, du hues d'Fro scho beäntwert. Ech wollt froen. Gëtt et eng zweet, effektiv eng zweet Ronn? Dat ass jo schonn zum Deel confirméiert, zum Deel, soe mer mol esou. Jo, also ech weess jo net, wéini s de dat ausstrahls, mee ech sinn an der Mixing-Phas vum zweeten. Okay, ma wahrscheinlech kënnt dat hei zu deem Zäitpunkt, wou der dat hei kuckt, ass et wahrscheinlech, wat si mer elo, Ufank Februar. Also do ass nach Zäit, mee et wäert wahrscheinlech Mëtt Februar ginn, bis et dobaussen ass. Sou, also ech sinn an der heißer Mixing-Phas. Okay. Voilà, an et gëtt, dat wat, also esou wéi et ausgesäit, ass et, wäert et och e ganzen Album ginn. D'accord, ok, ok. Vill, vill ze zielen? Vill ze zielen, also vun den Texter hier wäert et elo anescht sinn, well eeben déi Geschicht, déi hunn ech gezielt, déi ass ofgeschloss. An dat heiten ass eppes méi Allgemeines. Ok. Voilà, an de Rescht, jo, dat, wat ech eben an deem leschte Joer geschriwwen hunn, dat kënnt op deem nächsten Album eraus. D'accord, ok, cool. Ech si gespaant. Froen ech elo nach eng, bah, dat ass d'Fro, wou s de ëmmer gestallt kriss als Metalhead, Wat wären aktuell deng, deng Favorite-Bands, wou s de sees, ech huele mer gewëssen Inspiratioun, ech fannen dat cool, wéi déi dat man, ech wëll vläicht dee selwechte Sound oder esou ähnlech Saachen? Vun der Musik oder vum Sound hier? Dat sinn zwou verschidde Froen. Ah, ja, voilà, voilà, lo fange mer schonn. Also. Soe mer, soe mer, ass scho mol vum Sound hier. Ah, ech mengen, I Prevail ass relativ, wat de Sound ugeet, wierklech gutt. Also eppes, wat ech wierklech ganz staark fannen, well se och eben eng variabel Musik hunn, souwuel déi brutal Säit wéi déi melodesch Säit ganz ausliewe kënnen. An och immens vill elektronesch Saachen dran hunn, eng gutt Produktioun hunn haaptsächlech. Ech mengen d'Leit ënnerschätze bësse wéivill d'Produktioun am Fong geholl ausmécht bei där ganzer Saach. An jo, dat also vum Sound hier, géif ech elo mol esou aus dem Dréi I prevail soe well ech och ee vu menge Kolleegen hunn, den Yves vum Miura, dee mir ëmmer seet, hie giff dee Sound oder Mick Gordon Jo, alles wat Doom ass, Argent Metal wéi se dat nennen, voilà dat ass dee Sound wou ech fir mech gutt fannen an och fir meng Musek relativ passend fannen. D'accord, ok. Dann wa mer elo punkto generell Band kucken. Jo, ech lauschteren natierlech vill quer duerch de Gaart. Ech mengen eng Band wou ëmmer jidderengem e Begrëff ass, ass Architects. Jo, wee kennt se net. Déi Influenz ass net ewech ze denken an ech mengen an all moderner Metal Band voilà an dann ech mengen jiddereen huet seng seng al Bands wou en wou e gelauschtert wou e sécher och beaflossen mee ech muss soen datt ech fir mech nëmmen nei Saache lauschteren. Ok. Et si vill Leit déi nostalgesch sinn an al Saache lauschteren, ech soen datt ech alles wat méi al ass wéi zwee Joer net méi lauschteren. Ok, ok. Dat heescht wann ech en Architects Album lauschtere lauschteren ech och just den neien.

Och elo d'Stretchman oder esou, déi hunn dat gären, déi hunn hire Stil fonnt, déi sollen dat och maachen. Voilà, ech sinn éischter ee deen, wou ëmmer gäre mat der Zäit geet. An natierlech kann een och den ale Metalcore, ech mengen, kënnt jo elo gläich, ech hunn d'Gefill, kënnt elo gläich e Revival vun deem Zweedausender Metalcore, iergendwéi hunn ech d'Gefill. Den Nu Metal kënnt jo och deelweis erëm. Voilà, also. Zwar an enger anerer Form, dat gëtt ëmmer erëm moderniséiert. Jo. Ne? Voilà. Ja. An ech sinn awer gäre wierklech ëmmer fir bäi. Modern, aktuell. Voilà. Ob dat mer geléngt, sëlf dohigestalt sinn, dat ass elo eng aner Geschicht. Mee privat lauschten ech just méi aktuell Saachen. Mhm. Ja, du hues, du hues et effektiv gesot. Ech mengen, vill Bands hunn hire Sound fonnt. Sichs de dat als Museker? Ech mengen, ech hunn dat schon dat schon aner aner Leit gefrot. Sichs de d'Perfektioun? Mee Perfektioun gëtt et net. Et ass eng Objek Musek ass jo souwisou objektiv, ne? Jo, jiddereen huet dat eent, also deen huet dat eent gär, deen anert dat anert. Vun dosou hier gëtt net gëtt kee richteg, et gëtt kee falsch. Dat ass richteg, jo. Jo, punkto punkto Stëmm, well ech hat och, ech mengen, ech hat dat och am am Review, Pseudo-Review, wou ech gemaach hunn, Wat häls de vum Spencer Sotelo, de Sänger vun Periphery? Well ech gesinn do ganz, ganz vill Parallelle, gell? Jo, also ech hunn dat och vun deem vum Schmickst ganz kloer gesot kritt, datt hien och fënnt, datt den Jacob, deen deelweis op ville Lidder séngt, definitiv en Hauch dovunner huet. Ok. Voilà, also ech giff net mat em zesummen schaffen, wann ech dat net giff super fannen, also mam Jacob, also vun dohier. Wann dat ebe parallel mat engem Sänger, deen eng Referenz ass, kann ech nëmme frou sinn doriwwer. Voilà, ech mengen déi aner Sänger, wou ech un Bord hunn, natierlech jiddereen hire Charakter. Voilà, ech, dat huet sech ebe sou erginn, datt ech méi mam Jacob zesumme geschafft hunn an dat ass och am nächsten Album am Moment exklusiv hien. D'accord. well ech mat him einfach op enger Wellenlängt sinn, wat Musek ugeet an hien ass professionell. Déi aner sinn och professionell, also ech wëll do näischt soen, awer mär verstinn eis relativ gutt, well mer, jo voilà. Ech weess zwar net, wéi hien dat mécht, well hien esou vill Projeten nach huet, mee hien ass professionell. Wann ech froen däerf, well ech kenne elo, also ech kennen den Numm guer net, wat huet en dann nach alles gemaach? Also ech mengen, also ech hunn hien am Fong geholl kenne geléiert duerch den Mathias de Boumech Mixte, well hien am Fong geholl mat him zesumme geschafft huet schonn. An et ass esou gaangen, datt ech doduerch de Kontakt mat him hat an. Do ass et zu enger Zesummenaarbecht komm, nodeem ech him Lidder geschéckt hunn a gesot hunn, hei ass dat eppes fir dech, wat häls de dovunner? Ech hat och virdru seng aner Bands gelauschtert. Hien huet eng Bands, wou e séngt, déi heescht Phantom Code. Do kënnt elo eppes Neits eraus. Hien huet eng Death Metal Band, wou Batterie spillt, déi heescht The Hunt. Voilà, an dann hat en nach eng aner, eng Djent Band, déi heescht Terrestria. Do ass en awer net méi. Voilà. Busy dann. Voilà, hien ass och busy, en huet e Solo-Projet, dat ass méi Alternativ-Rock, wou hien och alles mécht. Voilà, dat heescht Night Prior. Dat heescht, hien huet wierklech ganz vill Saachen um Start an ech sinn op hien opmierksam ginn a mir hunn eis ausgetosch an et huet gepasst. An ech mengen dem nächsten Album passt et nach besser. Ok, wéilt ech hat elo ganz vergiess ze froen, wéi laang has de generell elo um Album och geschafft? Ech mengen dat ass jo, also et ass schwéier ze soe elo als als Listener, mee et kléngt, fir mech kléngt et wéi wann do ganz vill, ganz vill Stonnen drop gaange sinn. Ech weess, ass et eben duerch de modernen, ganz extrem modernen Sound, kann dat sinn? Jo déi Stonne si beim Mathias drop gaangen, deen ech gemixt huet, net bei mär. Also ech mengen ech schécke him natierlech alles eran an hee muss dat a Form bréngen. Voilà, ech maachen alles vu Gittaren, Batterie, Bass, Synthien, Sounds an och deelweis d'Produktioun wou ech selwer maachen an dann ginn ech him dat weider an heen bréngt dat dann a Form. Dat heescht heen mécht dat dat gutt kléngt, net méi esou Déi Amateur-Demo-Versioun, wou ech a mengem Keller maachen. Mee hie mécht, datt dat professionell kléngt. Hie feilt d'Produktioun natierlech, mécht hie seng Elementer, mécht hien dobäi oder hëlt meng ewech a mécht seng, déi dann selwecht Prinzip hunn, dobäi. Voilà, Stonnen wou drop ginn, jo also et sinn der schonn vill. Ech hunn de Vir den Nodeel, ech schlofen net vill, well ech ginn dat als Nodeel ugesinn, well ech moies ëmmer géint 4 Auer op sinn an dann hunn ech alt Zäit fir un der Musek ze schaffen. Voilà, mee de ganzen Album ass, géif ech soen, an engem Zäitraum vun engem Joer entstanen. Ech hunn am Fong ee Joer laang alles opgeholl. Dunn hunn ech dat November, also jo, Oktober, November eraginn an Dezember war et du fäerdeg. An dunn ass Januar dunn déi éischt Single Concussion erauskomm. An dëst Joer ass et d'selwecht. Ech hunn elo dat Joer elo vu Mäerz u bis elo Dezember d'lescht Joers opgeholl, all déi Lidder, an déi sinn elo am Mix. An dann ass dat nächst. An da kucken ech, ob ech erëm d'Energie fannen, eppes ze maachen. Ech denke schonn. Also et wier e Schued d'selwecht wëlls et jo kloer net, mä dat hues de jo scho gesot. Also et gëtt definitiv eppes aneschters an awer de Kär wlät d'selwecht bleiwen, mee fir ze ech menge fir ze promoten, do hues de definitiv alles richteg gemaach. Also zumindest mol huet et esou fir mech esou ausgesinn. Jo wéi gesot, ech fannen, datt et och hei am Land Wahnsinneg Bands ginn, déi mega vill Talent hunn. Déi mussen einfach just, ech hat Chance, et muss een ëmmer Chance hunn, voilà. An et ass mat Aarbecht verbonnen an ech hu mech ganz vill informéiert, wéi een dat Ganzt op d'Weeër leet, voilà. An ech menge wann, also et si esouvill talentéiert Bands hei an déi verdingen och esouvill Exposure wéi et nëmme geet. Ech wëll elo keng Nimm nennen, well soss vergiessen ech der. Mee du weess vun deene Bands wou lo am Moment am gaang sinn Single no Single oder Album no Album rauszebréngen, déi hunn et wierklech verdingt an jo déi musse sech drun halen. Jo dat ass natierlech net einfach, mee et ass effektiv, ech mengen mir soen dat lo hei, mee ech mengen déi meeschte dobausse wëssen dat och mëttlerweil, dat wat dee gewëssen Zesummenhalt, net datt deemools kee war, mee. Deen Zesummenhalt an dee Push, wou aktuell hei an der lokaler Zeen ass, déi lescht véier Summer, vläit esouguer säit der Pandemie, huet nach eng Kéier e gudde Schratt no vir gemaach, ass exponentiell an d'Lut gaangen, fannen ech, dass all all Mount kënnt mindestens eng, zwou nei Bands eraus, wéi s de sees, an. Ech mengen, dat ass eeben och duerch déi modern Technik ass dat eben, datt jiddereen dat ka maachen. Ech muss éierlech soen, wéi ech éiere mer hei ugefaangen hunn, gesot hunn, ech komme ganz seele vu mär doheem eraus. Ech weess guer net, wéi den Zesummenhalt zwëschent deene jonke Bands hei am Land ass, well ech bal ni op Concerte ginn, muss ech éierlech soen. Ech kann der just soen, esou aus der Vergaangenheet, esou vun Def Damp Zäiten, also ech hu fonnt, datt déi Synergie zwëschent de Bands deemools, Wahnsinneg war. Okay. Ech hoffen si hunn hautzdags genau déi selwecht Synergie okay. ënnereneen. Nee, dat ass, dat ass cool ze héieren, well wéi gesot, ech hunn déi Zäit jo vun engem anere Point de vue gesinn, also als Fan. An wann s de als Fan sou mat, wat war dat, Mëtt 15, jo 15 Joer, Teenageralter, dass der emol bewosst gëtt, dass et lëtzebuergesch Bands gëtt, déi hei optrieden, déi CDe man, natierlech kriss de net onbedéngt mat, wat hannert de Kulisse leeft sou. Mee dat, dat rassuréiert mech dann awer och ze héieren, datt et deemools mindestens genau esou gutt war. Also et war mega. Also dat si wierklech déi Leit, dat sinn, also dat si Leit, wann ech se haut erëm begéinen, sinn ech nach super frou se ze gesinn, well mer einfach immens schéi Momenter gedeelt hunn. Voilà, an ech hoffen, datt déi Bands haut dat genau d'selwecht maachen. Ech mengen do kanns de dech rassuréieren. Also mir hunn, net net datt ech elo hei dee sinn wou alles weess, definitiv net gell, mä eleng duerch dat wat mir hei maachen mat mat mat Kaméidi an esou, mir hunn ganz vill matkritt an gesinn esou, datt wierklech datt eng Well, datt net méi deen dee Gatekeeping weess de, ah nee ech ginn net op dee Concert well dat ass net mäi Genre oder et gëtt méi gemëscht, et si méi Concerten do wou vill Genren oder vill verschidde Bands vu verschidde Saache spillen. Et géing mech vläit souguer, wann ech zeréckdenken, hätt et mech deemools vläit méi gestéiert wéi elo. Elo soen ech mer, dat ass cool, du gees op en, soen ech mol, New Metal Concert, d'Virband ass eng Alternative Rock Band an dann hues de, ech weess net, den Headliner mécht Black Metal. Ech iwwerdreiwen elo, gell, mee esou vill Spektre si mëttlerweil op an ech mengen, ech mengen d'Leit vun hei, déi wëssen dat mëttlerweil ze schätzen, datt do genuch Mass ass a genuch Motivatioun ass och vun de Leit fir dat iwwerhaapt ze maachen an dann och dohinner ze goen an dat, mir ënnerstëtzen dat Ganzt. Ech krut dat perséinlech ni esou mat, mee bon, fir mech war et ëmmer eben Point de vue, ech sinn de Fan, ech ginn dohinner, well ech dat wëll maachen. Mee dat ass awer, dat ass awer cool ze héieren, dass, wéi gesot, dass deemools mindestens genau esou déi, déi, dee Power-Level do war. Jo, also definitiv. Also, wéi gesot, live ass elo net mäin Dada an ech kommen och ganz wéineg doheem eraus. Voilà, ech. Sinn natierlech heiansdo ënnerwee, ech mengen elo an der Schungfabrik elo an ech weess net ob dat ausgestrahlt gëtt dono, am Jura wäert ech sécher kucke goen. Wann der mech do, wéini ass dat scho méi? Dat ass, ech weess net den Datum genau. Dee siechzéngten? Kann dat sinn? Nee, dat ass, ech mengen dat ass den zwieleften oder den dräizéngte Februar.

Merci fir däin Input fir One Shield an och fir wat nach kënnt. Si gespaant. Ech sinn frou dass de mech gefrot hues fir laanscht ze kommen. Ech mengen da gëtt et eng zweet Ronn. An dës Kéier foiréieren ech net an ech respektéieren den éischten Datum. Ass guer kee Problem, war keng Affaire. Mir hunn all Obligatiounen ne an mir vergiessen all Saachen. Zumools ech, ech vergiessen extrem vill. Mee gutt. Merci un iech dobausse fir d'Nokucken. Alles vun One Shield gëtt hei iergendwou an de Link ne iergendwou do gemaach an dann jo bis geschwë rëm hei